קען מיר מסביר זיין צו וועלכע מדריגה איז שייך יעדער איד און פארוואס און פארוואס איז יעדער איינער שייך צו דעם? אבער נאר צוריקגיין און מארגן ביינאכט איז חנוכה, צוריקגיין צו א נקודה פון די פרידיגע פרקים.

האבן צו עסען איך פארקויף און מאכן פרנסה ויהי היום ס'איז געקומען איין טאג און א בער איז געקומען א בער איז געקומען צו וואינען אין דער וואלד לעבן דער שטאט און דער בער האט ליב האניג.

א ברעטל א ברענטש און עפעס שלעפען און שלעפען און שלעפען צו צובינדען אבער נישט אזוי שטארק אז דער בער וועט אנקומען צו די ענין וועט עפעס א געבען אביסל א שאקעל צו דער בוים וועט עס צוריק פליען און געבען א קלאפ צו בער האפענליך וועט עס הרג'נען די בער. אקעי א פאר פון די וואכען האב איך אנגעמערקט און געמאכט א גאנצע טרעפ אבער מען ווארט יעצט פאר דער בער.

און ער גיט אים א קלאפ, וואס איז די קלאפ צו איסר הגיטין, ער קומט מיט עפעס א קייגעלע, שלעפט אים אראפ, און פאר ער ווייסט וואס טוט זיך, זעט ער אז ער איז אריינגעפאלן א אדער א דבר המותר, אדער א דבר האסור, אין מחשבה, אין דיבור, אין מעשה, אין ראייה, אין שמיעה, אין דיבור, וואס עס זאל נאר זיין, דער אייבערשטער באמת האט אים געשלעפט,

ווייל אויב איך וועל דאס נישט פארנעמען מיט די נפש הבהמית, איז קען איך נישט אנהייבן מיט תענוג ביז איך בין פטור פון די נפש הבהמית. וואס מיינט דאס? דאס מיינט אז דער בחור מאכט א טעות ביי זיך, ער מיינט אז ער טאר נישט אנהייבן ממש זיך אריינווארפן אין דאווענען און טראכטן פירוש המילות און טראכטן וועגן די אייבערשטער און טראכטן חסידות און טון אין ליכטיגקייט, און וואקסן אין יארן פון אליקות ערקענעניש ביז ער ווערט פותח נפש הבאמת ווייל ער זאגט צו זיך אז ווער בין איך צו דאווענען און ווער בין איך צו לערנען און ווער בין איך צו מאכן זיך פאר א חסיד ווען די נפש הבאמת האט מיר געמאכט טון דאס און יענץ ביז איך קען פטור ווערן פון די נפש הבאמת ביז איך קען ווייזן אז איך האב שוין נישט די אלע טייוועס, אז איך בין נישט א נידריגער גארנישט, א חייב כרת א חייב מצוה, וואס איך בין עובר אויף די אלע זאכען, ביז איך בין פטור פון דעם, איך טאר נישט, איך ווער, עס איז פשוט א ליגנער, צו אנהייבען טאן אין אליקות, צו אנהייבען טאן אין געטליכקייט, צו מאכען אזוי ווי איך בין א גרעסער חסיד, ובדרך המילא לאזט ער אפ די עונג, און ער זאגט, איך וועל, ערשט איך טרעף זיך מיט דעם מיט די נפש הבהמית, הייבט ער אן צו שלאגען מיט די נפש הבהמית.

און ער טראכט ווי וואס זאל ער טון א עצה ווי צו פטור ווערן פון אים, און ער פרואווט שלאגן מיט זיין אפשר ווארמערס, ער נעמט די ברענטש דא און ער פרואווט מיט זיין גאנצע כח דאס אוועק טון, אוועק ווארפן, און ס'קומט צוריק מיט די זעלבע תוקף און ס'גיט אים א קלאפ צוריק, וואס שטארקער ער שלאגט זיך מיט דעם, וואס שטארקער ס'קומט צוריק, יעדע מאל ער מיינט ער איז פטור געווארן פון דעם, ס'קומט גלייך צוריק און קלאפט אים נאכאמאל. מיט נאך א גרעסערע קלאפ, און ער שלאגט זיך און ער שלאגט זיך ביז ער ווערט ממש אויסגעהארגעט אן קיין חיות, בכלל אן קיין רוח חיים, דער שטאמפס מיט אזוי פארקלאפט, און וואס איז דער אמת? די אמת איז, די אמת איז פאר אים, דער אמת איז פאר אים אז אויב ער וואלט אויפגעהערט צו שלאגן זיך מיט דער בוים און ער וואלט.

עס קען קיינמאל נישט זיין אז דער איד מאכט א עיקר ביי זיך צו זיך דינגען מיט די נפש הבהמית, ס'דארף אלעמאל זיין אז דער עיקר ביי אים איז אז ער טוט אין ליכטיגע זאכן, אז ער טוט אין ליכטיגע עניינים, אז ער שטייט אויף אינדערפרי און ער זאגט איך בין א איד און איך בין א חסיד און מיין מטרה פון היינט איז צו דאווענען שיין און צו ארבעטן אויף לערנען שיין, און צו קאכן און לערנען צו קאכן אין א סוגיא, ס'זאל קיינמאל נישט זיין חס ושלום ער זאל זאגן אז ווי קען איך ליגענען צו זיך און מאכן ווי איך קאך און לערנען ווען נעכט און ביינאכט האב איך געטאן אזוי און אזוי, ס'קען קיינמאל נישט זיין אז ער מיינט אז ער טאר נישט זיך אריינווארפן אין ליכטיגע זאכן, און דאס קען נישט זיין זיין מטרה ביז ער ווערט פטור פון נפש הבהמית, פארוואס זאגן חזל אז כל המאבק ומנוול מסנוול גם כן? אז מען שלאגט זיך מיט איינער וואס איז שמוציג, סיי אויב ער גיט דיר א קלאפ, סיי אז דו גיסט אים א קלאפ, עס ווערט מען שמוציג ווייל ער איז שמוציג, און דערפאר כל זמן מען מאכט אזא עיקר צו שלאגן זיך מיט א נפש הבהמית, ער וועט קיינמאל נישט ארויסקריכן פון דעם, ער וועט שלאגן און די נפש הבהמית וועט צוריק שלאגן, און דאס איז וואס די נפש הבהמית וויל, דער אפשער באמעס האט ליב אז דו פארנעמסט זיך מיט אים א גאנצער טאג, און ער כאפט נישט, ער כאפט נישט אז וואס מער כח ער לייגט זיך אריין אין פילן שלעכט וועגן זיין אפשער באמעס, אין טראכטן וועגן זיין אפשער באמעס, אין זוכן עצות וועגן זיין אפשער באמעס, ער גיט נאר מער און מער כח צו זיין אפשער באמעס, ער איז זיך מתייחס מער און מער צו זיין אפשער באמעס, און ער עפנט זיך אויף מער און מער צו זיין אפשער באמעס אז ער זאל צוריקקומען און אים שלאגן נאך שטארקער.

ברענג אריין אביסל ליכטיגקייט וועט דער חושך נתבטל ווערן מאידל מאידל. וואס מיינט דאס ברענג אריין אביסל ליכטיגקייט? לערן חסידות אן דאווענען און טראכט וועגן די אייבערשטער און לערן תורה און פארנעם זיך מיט דער נשמה, פארנעם זיך מיט ליכטיגע זאכן, פארנעם זיך מיט ברענגן די גאולה, פארנעם זיך, לייג זיך אריין אין די ליכטיגע חלק. פון זיין א חסיד פון זיין א איד, און די חשק וועט נתבטל ווערן מילא ומילא. וואס מיינט דאס? דאס מיינט, יע, ס'מיינט נישט אז ער וועט נישט באקומען קיין קלאפ, ער וועט באקומען א קלאפ, אבער וואס וויסיקער ער גיט כח און ענערגיע צו דער קלאפ, און ער זאגט, אקעי, ער האט מיר געגעבען איין קלאפ, איך גיב אים נישט די יחס וואס ער וויל, ער וויל איך זאל אנהייבען דינגען זיך מיט אים, איך גיי פאר דער ענין.

ער לאזט זיין אפשר באמעס. און וואס איז דער וואס איז דער הסברה, די הסברה אויף וואס מ'האט מסביר געווען אין די פריערדיגע פרק און דערנאך וועלן מיר צוגיין צו די קומענדיגע פרק, די הסברה איז וואס די אלטע רבי זאגט היה בעיניך כראשון. אויב ס'וואלט געווען באמת שייך, אויב ס'וואלט געווען באמת שייך צו פטור ווערן פון די נפש הבאמית וואלט געווען אפשר א סברה, וואלט געווען אפשר א סברה אז מ'זאל טאקע אריינלייגן די גאנצע כח אין פטור ווערן פון אים, שלאגן זיך מיט אים,

וועסטו קיינמאל נישט אנקומען, ווייל ער גייט אלעמאל זיין דארט, און דאס זאלסטו דיר טייטש הער בן אחקרשה, ער איז דא און ער גייט זיין דא. ובדרך המילא אז מען פארשטייט דאס, פארשטייט דאס, פארשטייט מען אויך אז דער וועג צו מצליח זיין איז נישט צו ווארטען ביז מען וועט פטור ווערן פון אים, צו אנהייבן דינען דעם אייבערשטען, נאר ער איז דא און ער גייט זיין דא, און איך וועל דינען דעם אייבערשטען, און ער וועט קומען מיט אלע און ער וועט שייען מיט אלע סארטן תאוות, און אמאל וועט ער מצליח זיין, אבער וואס ווינציגער יחס איך גיב אים, וואס מער איך וועל נישט האבן צו טון מיט אים. און דאס איז טאקע דער טייטש וואס מיר וויסן אז וואס איז דער מעלה פון דער מנורה פון חנוכה איבער דער מנורה פון דער בית המקדש, אז אין דער בית המקדש האט מען געצונדען דער מנורה בייטאג, און חנוכה ליכט צינדט מען אן ביינאכט, ווייל חנוכה ליכט האבן דער כח, משא כ תשכ א חמה, צו מברר זיין דער חושך, צו מאכן ליכטיג אין דער חושך, ווייל עס צו מאכן ליכטיג ווען עס איז שוין ליכטיג איז נישט קיין גרויסע חידוש, אבער צו מאכן ליכטיג אין דער חושך, דאס איז דאך דער חידוש פון אונזערע וועלט, וואס.

אין יעדער צייט און אין יעדער שעה, כי הבינוני איני מואס ברע, פארוואס איז יעדער איינער שייך צו זיין א בינוני בכל עת ובכל שעה, ווייל א בינוני איז נישט א מענטש וואס האט א הרגש פנימי א מיאוס אין רע וואס ער האט פיינט אין רע, שזהו דבר המסור ללב דאס איז טאקע א זאך וואס האט צוטון מיט די הארץ, ולא כל העיתים שווית, און דאס איז א זאך וואס מען קען נישט זאגן אז יעדער איינער קען פילען דער געפיל דער גאנצע צייט, נאר וואס טוט א בינוני על איסור מרע ועשה טוב, דהיינו בפועל ממש, במעשה דיבור ומחשבה, א בן איז א מענטש וואס איז אלעמאל מצליח אין מעשה ובפועל. וואס זאגט אלטער רבי? ביז יעצט האבן מיר געלערנט אז א בן איז א מענטש וואס איז אלעמאל מצליח, דער גאנצער טאג פון ווען מען שטייט אויף ביז מען גייט שלאפן, און מען ווייסט דער טאג איז אנגעפילט מיט נסיונות, קליינע נסיונות, גרעסערע נסיונות, לא תסור אחרי לבבכם, אחרי עיניכם, שמיעה, ראייה, דיבור, דברים המותרים, דברים האסורים, מעשי טוב, סור מרע, עצלות, אספות, כבוד, תאווה, גאווה, אלע זאכן וואס אין נפש הבאמית וואקסט ביים מענטשן א גאנצע טאג, ער קומט א גאנצע טאג און ער פרואווט א גאנצע טאג צו אראפשלעפן דעם מענטש, און דער בערני איז א מענטש וואס ער איז אלעמאל מצליח אין מעשה ופועל, צו ער איז מצליח אז ער זאל פילען ער זאל האבן פיינט תורה, צו ער איז מצליח אין פילען א געוואלדיגע אהבה פאר די אייבערשטער, דאס איז נישט אלעמאל, אבער ער איז א מענטש וואס ער געווינט אלע מלחמות במשך די גאנצע טאג.

און ממש ער ווערט א בינוני און ער איז מצליח משער זיין אויף זיין גאנצע טאג אבער די פראבלעם איז אז איך האב שוין איך האב שוין פארלוירן די געלעגענהייט צו זיין א בינוני ווייל אפשר זאל עס קומען צו מיר אויב איך וואלט אנגעהויבן צוויי דריי יאר צוריק און איך וואלט אנגעהויבן ארבעטן ריכטיג אויף זיך און איך וואלט נישט געווען פויל ביז יעצט איך פארשטיי אז יעצט וואלט איך שוין געקענט זיין א בינוני אויב איך וואלט אנגעהויבן פון מיין בר מצוה אבער אויב דו וואלסט געוואוסט וואס איך האב געטון די לעצטע צוויי דריי יאר, און וויפיל איך לאז מיר נפש הבאמת טון וואס ער וויל, מחשבה דיבור ומעשה, ראי' שמיעה דיבור און אלע מיינע חושים, איז יעצט שוין צו שפעט, יעצט שוין צו שפעט. אויב איך וואלט אנגעהויבן ריכטיג וואלט איך טאקע געקענט זען רבי עירני, אבער איך האב שוין פארפאסט, און וויפיל מענטשן אין דער וועלט גייען ארום פילנדיג אז זיי האבן פארלוירן די געלעגנהייט. שטעל זיך פאר איינער וואס איז שוין נאך ישיבה און יעצט וויל אנהייבן זיך אריינווארפן אין לימוד התורה, ער פילט אויב איך וואלט גענוצט די בעבר די יארן ישיבה ריכטיג וואלט איך טאקע געווען א אנדערע סארט מענטש, אבער יעצט איז שוין נאכן חתונה, איך בין פארנומען א גאנצע טאג, עס איז פארפאלן, פארפאלן, ער פילט פול שלעכט א גאנץ לעבן, אפילו א בחור פילט טאקע הלוואי וואלט איך אנגעהויבן די יאר ריכטיג, נאך ראש השנה וואלט איך גלייך, אדער אפילו אין איין טאג, א בחור א בין הזמנים חנוכה,

ער זאגט צו זיך אז כ'קען נישט ממש יעצט אנהייבן, ס'איז דא א צייט, כ'בין אביסל עלטער, יעמאלטס וועל איך אנהייבן טון אין דעם, יעצט איז צו שווער. ער מאכט ביי זיך אין קאפ אזא צייט ווען ער וועט זיין, ווען ער וועט אנהייבן טון און ווערן א בעני. זאגט די אלטע רבי אז דער איד זאל וויסן אז כל אחד יכול להיות בעני בכל עת ובכל שעה, ממש יעצט, אין דער מינוט, וואו ער שטייט נאר און וואו ער גייט נאר און וואו ער איז און ווי ער איז און וואס ער איז, יעצט קען ער טון די עבודה פון א בינוני, די מחשבה דיבור מעשה שליט זיי נאכאמאל, ער קען נישט פועל'ן ביי זיך א ענין פון הרגש, הרגש הלב נעמט צייט, ס'נעמט עבודה, עבודת התפילה, ער דארף זיצן, טראכטן, לערנען, דאס איז נישט א זאך וואס יעדער איינער קען טון יעצט, אבער מעשה ופועל ס'איז שליט זיי מחשבה דיבור ומעשה, זאגט די אלטע רבי אז היא מידת כל אדם שכל אחים אדם יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה, פון דער מינוט, פון דער מינוט קען ער דאס טון. דער וואס לערנט חסידות וויס אז אסאך אסאך פון די סיבה פארוואס מ'איז נישט מצליח איז ווייל מ'מיינט אז מ'קען, מ'קען נישט, מ'מיינט, מ'גלויבט נישט אז מ'קען, דרך ממילא קען מען נישט, דאס אליין מאכט אז מ'זאל נישט קענען, בדרך המילא אז א איד לערנט די ווערטער אין תניא און ער חזר'ט עס איבער און ער חזר'ט עס איבער,

און זען די ווערטער און לערנען די ווערטער, וואס ווי אין די הקדמה פון די תניא איז דא דער לשון וואס פון די קינדער פון די אלטע רבי אז כל דבריו כגחלי אש פורס, יעדער ווארט איז ממש ווי א ברענענדיגע קאכעלעס, ער נעמט די ווערטער ווי די אלטע רבי זאגט עס, אז דו זאלסט וויסן דו ווער דו ביסט נאר, ווי אלט דו ביסט נאר, וואו דו שטייסט נאר אין דיין לעבן, וואס דו האסט געטון ביז יעצט, וואס, ווער זענען דיינע חברים, וואס איז דיין משפחה, און וואס עס זאל נאר זיין, איז גלייך יעצט קענסטו זיין א בעיב נישט, דאס הייבט אויף דער מענטש זייער שטארק, דער עצם ידיעה וואס דער אלטער רבי זאגט צו, דאס הייבט אויף זייער שטארק, ס'גיט אים דער כח, און ווען ער שטייט אין אזא אויפגעהויבענע מצב, דאס אליין גיט אים דער כח צו טאקע מצליח זיין, מיר האבן געהאט אפאר וואכן צוריק אין דער פרשה, וואס עס שטייט אז יעקב האט באקומען די ברכה פון די אייבערשטער און די צוזאג פון די אייבערשטער, איז זאגט רש י אז יעקב איז אויפגעשטאנען און ער איז געגאנגען ווייטער, רש י זאגט די לשון נשא לבו את רגליו נשא קל ללכת, וואס מיינען די ווערטער נשא לבו את רגליו?

נאר שוועריקייט פון גיין, געפילט פשוט אין הארץ טראכטען, דער אייבערשטער האט אים צוגעזאגט ער גייט מצליח זיין בשחרית ובשלום בית אבי, אלס וועט זיין גוט, די זעלבע זאך אז ער לערנט אינעווייניג די תניא, זיין אלטער רבי זאגט אים אז דו ביסט שייך צו דעם און דו קענסט מצליח זיין אין דעם, און בכל עת ובכל שעה, ס'מאכט נישט אויס, כ'וויל נישט הערן, וואס דו האסט צו זאגן, דאס תניא, אז איך בין, דו קענסט מיר נישט, כ'בין דאס, יענץ.

און די אמת איז אז ס'איז דא נאך א וועג ווי מ'קען טייטשען די ווערטער בכל עת ובכל שעה וואס האפט ער איז היכף די עבירה, און דאס איז אז מ'קען טייטשען אז ווען מען בכלל מ'רעדט יעצט וועגען תפילות און איך יעדער משל מחשבה דיבור מעשה וואס טראכט ער דערינען? טראכט וועגען די גאנצע נעקסטע טאג, טראכט וועגען די גאנצע אויך די גאנצע יאר אין ישיבה, איך זאל קענען און לערנען יעדער מינוט נישט רעדן קיין דברים בטלים, זאגט די אלטער רבי, ס'איז נישט קיין תועלת פאר דיר צו טראכטען וועגען אלץ וואס דו וועסט דארפען טון פאר די גאנצע דיין גאנצע לעבען, איך זאל טפל זיין אויף אלע מיינע מחשבות דיבורים און מעשים פאר מיין גאנצע לעבען, אמאל א בחור, איך הער אמאל פון א בחור ער זאגט אז איך ווייס נישט, דער יעצט איך בין אין ישיבה, ס'איז א גוטע האווער א גוטע סביבה,

ער טראכט וועגן זיינע מלחמות, נישט נאר פון מארגן און נישט נאר פון היי יאר, ער טראכט וועגן צען יאר וואס וועט זיין זיין מלחמות, וואס טרעפט ווען א מענטש טראכט אזוי דורך, מילא עס איז צופיל, ס'איז אזוי ווי שטעל זיך פאר א בחור קומט אריין אין ישיבה און די מנהל קומט צו צו אים און גיבט אים אזא אזא פייל פון פאפיר און זאגט דאס גייט זיין אלע בחינות וואס דו גייסט נעמען די נעקסטע דריי יאר גיב א קוק, וועסט זיך אזוי דערשרעקן. וואס טראכט ער? ער דארף נישט קוקן אויף אלס וואס גייט טרעפן די נעקסטע צען יאר? זאגט אלטר רבי כל אחד יכול להיות בין מיר חלוץ בכל שעה, ס'איז א גוטע זאך אז יעדע מינוט זאל ער טראכטן וועגן דער מינוט. ס'איז געווען א יונגל, היינט איז ער א שליח אין פלארידע, האט ער דערציילט, ער איז געווען, ר' ניסן ראמנוב איז געווען זיין פעטער,